Imma x'inhi sewwasew il-metrika? Il-kelmiet metrika u metru huma kuġini, u t-tnejn ġejjin mill-kelma Griega metron, kelma li tfisser kejl. Bil-metrika, mela, nistgħu nkejlu l-poeżija bħalma b'metru nistgħu nkejlu d-distanzi. Fost l-elementi tal-poeżija li jistgħu jiġu mkejla, nistgħu nsemmu l-qisien tal-versi u l-aċċenti. Fil-metrika Maltija nimxu fuq il-metrika Taljana u għalhekk inkejlu l-aċċenti permezz ta' piedi differenti, jiġifieri skont is-sillabar u l-waqgħa tal-aċċenti. Fil-poeżija Maltija ħafna drabi jkollna aċċent fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. Jekk l-aħħar sillaba tinżamm, jiġifieri l-aċċent jaqa' fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar, ngħidu li għandna vers pjan jew wati. u jekk l-aħħar sillaba titneħħa, jiġifieri l-aċċent jaqa' fuq is-sillaba tal-aħħar, ngħidu li għandna vers stronk. Fl-istrofa t'hawn taħt, l-ewwel u t-tielet vers huma pjani jew watja, u t-tieni u r-raba' vers huma tronki. Il-Mulej irid ilibbes lil bintu bid-dawl abjad tas-safa tar-ruħ, u jaħtarha l-għarusa sabiħa li taf tagħder u tħobbna fid-dmugħ. Il-versi nkejluhom skont l-ammont ta' sillabi li jkun fihom. Vers bi tliet sillabi nsejħulu ternarju. Vers ta' erba' sillabi nsejħulu kwaternarju u l-bqija nsejħulhom kwinarju, senarju, settenarju, ottonarju, novenarju, dekasillabu u endekasillabu. Versi b'sillaba waħda jew b'żewġ sillabi nistgħu nsejħulhom vers monosillabu jew bisillabu. Xi drabi b'metrika nifhmu wkoll aspetti oħra tal-prosodija, jiġifieri tal-istrutturi u l-iskemi tal-poeżija, bħalma huma l-qisien tal-istrofi u t-tqassim tar-rima. L-aktar strofi popolari f'ilsienna Huma dawk b'żewġ versi, bi tlieta, b'erbgħa, b'sitta u bi tmienja. Strofa b'żewġ versi tissejaħ distiku, strofa bi tliet versi tissejaħ terzina, u l-bqija nsejħulhom kwartina, sestina u ottava. Kombinazzjonijiet differenti ta' versi jagħtuna tipi differenti ta' strofi, bħalma hi s-saffika, li hi magħmula minn tliet versi endekasillabi u vers kwinarju jew settenarju, kif insibu fil-poeżija Lil Dun Ġorġ ta' Oliver Friggieri, Għext bniedem mal-bnedmin. Tqaddist biex tqaddes. Tajt saħħtek. Ġidek. Dehnek biex kliem Kristu jitlaħħam fina safi. Biex f'qiegħ qalbna għeruqu jifrex. Mal-metrika, jew aħjar il-prosodija, ninkludu wkoll skemi differenti ta' rima. b'ħarrima alternata, magħluqa jew imbewsa. Imma billi dwar ir-rima hemm ħafna x'jingħad, se nitkellmu dwarha aktar 'il quddiem. Minkejja dawn il-ħafna qisien u regoli marbuta mal-metrika, il-poeti huma dejjem ħielsa li jesperimentaw b'qisien ġodda u li jħolqu l-iskemi tagħhom. Għalhekk nitkellmu, appuntu, dwar il-kitba kreattiva. Biss, dawn il-qisien u r-regoli tradizzjonali tal-kitba jibqgħu jservuna fl-analiżi u d-dixxiplina tal-kitba bħala bażi b'saħħitha li magħha nistgħu nkejlu l-kitbiet tal-lum.